Aý, how, eje öýlenjek kän, how, entek deň-duşlarymda-da öýlenmedik, bar-ara birki sany, how, bolýa-laý, how, öýlenerin-ä wagty gelende, entek, bor-laý, birazrak. Aý-ew, atasy, senem bir zat diýäý-dä, gaýrat et körpäňe, öýlen, a. Ata hanmy? Aý-ew, ýylmanok, haçan sakgalyňy syryp ýetişdiň? Sakalym syramok, sakalym düşýä saça derek. Ata han näme? Ay maňa öýlensedem öýlenmesede barbe. Gyzyk gylle. Eý bolmanam senden derek bolasy ýok. Otuz, kyrk ýyllap derek bolly mende olara. Haýu, diňle meni. O ula seret ula, senden on ýaş uly. Oň ýüzüne seretseň, seň ýüzüňden ýaş görünýär. Gül ýaly, gülpäpe ýaly çaga, ýaşajyk. Sen körpe bolup sakgalyňa seret, ataň sakgaly ýok, seň sakgalyň ösüp gitdi. Öýlenersiň. Sen öýlenýän. Atahan, Öýerjek, öýerjek bolsalar bara, öýlen gün. Seret maňa, ýaşat, ýaşarýaň bilýän. Agam özüň diýip otyrdyň arada, öýlenäýmegin jigim. Bardan ýaşap ýörüs zat diýip, seniň durmuşyň kyn, meňki hasam kyn. Hemme zada çyndyr öýtme, ol situasiýa görä diýilýär. Öýlen eje, görkez şo gyzyň suratyny. Özüm bolsam-a öýlenerdim şo gyz, ony arman men öýlenende. Ollaý, ökünip ýördüň özüňe ben. Getir eje.
Haýo, Gorkut. A sen näme seredip otyň? Gorkut, ogluňa. Mene, me.
How görjek, gel suratyna görjek, gel görjek, gel how. Özüm öräýim ýa täzeden. O gorkut bilen men sana seretsenem artyp galan.
Allah hep görmedi. Ha.
Toýda mün.
Ha? Aýo gelin, muň öýlenmän oýlanasy gelýär öýdýän. Ýör, indiki ýyl öýereris muny. Hawa, Ýör dogry gideli aýtýaň. biz.
Indiki ýyl öýlenersiň körpüni indi sen. Eje! Öýlensemem bolýan eken-ä, o öýlenäýinmi ýa?
Oňaýyn, indiki sezon öýleneris oglum.
Öýlenäýjekdir-dä-ow.
Nahar alsana nahar. E, ýene ýumurtgamy? E, men tagam dört gün ýa ýumurtga iýip ýörün-dä, jüýjä öwrülmäkäm, bir başga nahar bişiräý-how. Näme, göwnüňe ýaramaýan bolsa bar tur-da özüň iş çyz.
Sen garaş-a, men ejeňe jaň edeýin-le. Ondan düşünişýäs seň bilen. Alo? Alo, eje gowumy? Ana, öz saýlan gelnim bar-a. Hawa, problema bar eje. Men özi aýdyp berýär-dir.
Daýzamjan, gowumy ýagdaýlaryňyz? Hawa, bizem gowy, Hudaýa şükür. Gül ýaly hemme zat. Hawa, agzybirje, şükür. Şu wagt naharam berdim ogluňyza. Hawa, hawa. Siz haçan gelýäňiz? Siziň gowy A? görýän naharyňyzam bar, Atareýin. Diýip otyrydym, şu gün geläýiň, palaw edeýin. Hawa, bolýar. Ine, berýän häzir Röwşene.
Bolýar eje. Balýaç bak. Bana çörek gurber de ýan bile. Çörek size maňarsyn iýindi. Ha?
Aýsulu. Au.
Aýsulu kim?
Kim Aýsulu o? Näme Aýsulu? Men näme bilen tanap ony? Kim Aýsulu?
Aýsulu. Kim?
Ýok, öýdäki men Aýsulugyny tanamok. Dogrymy aýdýar.
Aýsulu kim?
Dur, dur, dur, dur, dur, dur. Dur. Men şu wagt Düýşüm, düýş gördüm. Düýşümiň içinde ýene düýş gördüm. Oňam içinde ýene düýş gördüm. Ýöne men Aýsuluny tanamok.
Aýsulu kim? E-e-e-e, stop, stop, stop, e, dur, dursana. Hawa, Aýsulu şol. Mekdep döwründäki, o, senem tanýan klasdaşymyz. Ikilenmän gürleşip ýör, näme? Men indi ur.
Wah, sen gadyrbilmez!

Ak şäherimize. Oý, oý, oý, çoý stuçilis, çoý stuçilis. Niçigo ni straşnädir. Gül ýalak bolýa. Gaýraz deli, gaýraz deli. Oý, oý, oý, etdim meň maşynym. Nä o meň maşyn? Ine häp, öňünde otur diýip, sen aýlaýyny gel pejini işe deýin, hä derrew.
Zibiýa.
Näme o? Pridur. Aý, bakym doly polny aýlanardyk da o şäher o. Özüňe şol, özüňe şol. Gadyr bilmez adam ekeniň, aýagym agyrýa diýem, ýalan söz däpsiň.

Bolly! Şo balçyka bar-a, gaty elaç oglandyr. Siziň ýanyňyza men bolasym gelip gitdi, dogrymy aýtsam. Şo dogan. Sene Merwe daýa gyzlar alla. Blitz marketing bro. Halkiden gowja işledik dam gowja galyn gara halkidende. Ay ýaradym men gitdi gellow.

Parol gerek olar. Men şunu alaýyn. Baýda.
Bulam magazynyň adyndan size sowgat. Size sowgadam hem? Hawa.
Gowudan sag boluň, sag boluň, nesip etsin.
Başga näme reklama edip bereýin? Sen şulary paýlap erinseň.
How Jim How deyin bilýäň? Men jiginde. Erun ýerden birinji men turýan. Soň gün turýa. Eýerde tokaýda azaşan bolsaň, on öýüňe gaýt. Açanda Yuri Gagarin kosmosa gidende, oň ilkinji gören zady men Samat Senkamdy. Marka ýolun bilýäň? Men ýol berdim-de. Ö, geldi, geldi, geldi.
Salam, salam, Aa, salam, salam, salam, salam. Her gün menden ir turýan zat. Budilnik. Geçaýyn da aglan. Men Karakumski däl, ýöne kagyzdan käbir çäge. Öňler men 7-24 işýärdim. Bu gün bolsa meň wyhadnoýym. Ýarkow ýany bilýäň, men ýardymda. Ýatda sakla bolmasa ýadyňdan çykar. Kanalizasiýa diňe lýukda däl, agzyň içinde-de bolup bilýändir. Haçanda men taksä münemde, taksist maňa ýigrimi manat berip düşýär. Men sagat dakamok, sebäbi meň özüm çözýän sagadyň näçedigini. Dynç günde ölýäňmi? Men dynç berdim-de. Men ýaransa urus däl, ýöne ýarýansa urur. Her kim ChatGPT-den ideýa alýar, o bolsa menden. Nirä, dost? Tanadyňmy meni? Ýok.
Get telefon ver hadi. Orada obычny adam bärde münýä o gowçulykmy? Gaty gowy telefon ver aýda. Ýüz elli müňe ýetmelidir. Degmedigä degemok, degene-de Näme maşyn, paltamy? Hawa. Palta kakan ýaly edýändirin.

Podpisat et dagı ýüz elli müňe ýetmeli muňa sebäp. Bolýa ýöne senem podpisat etgin. Podedeni yzyna edýän ynanmasaň ýigrimi dört sagadyň içinde barlap bilersiň. Bolýa garaşýandyr.
Garaş. Bu güjüge de gaýt podpisat etsin. Bolýa. Eşitdiň dämi?
Biz bu gün Ýar kofede fistaşo kapuçinony barlamaga geldik.
Dost tanadyňmy meni? Hawa tanadym. Görýäňmi meň wideolarymy podpisindimi maňa? Görýän-ä halamok. Seň halaýan zadyň gurbam, şumy illeň naharyny at dakyp arzuw edip ýören kapuçino? Kapuçino. Erbet däl eken. Ýüz elli müňe ýetmeli. Iýýän naharlaryňy gollamasaňam, meni golla. Biz bu gün maňa podpisasiýa edýäris.

Nähili model bilen gyzyklanýan Mekde kömek zat edeýin.